Lai khualipi Lawngtlai ah hin hnangam le zalong tein an um awk a si tiah a ti. Amah rak conglawmh i an inn khat te i aa pummi hmaiah USA ah khin kan miphunpi le ralzaamnak ruangah minung zeimawzah an um le cu hna nih cun Pathian rong Khrihfabu hmangin an bawl le cuka lakah cun cathiam le mifim tampi an um fawn. Cu lio ahcun Laimi hna cu independent ram pathum India, Myanmar le Bangladesh ah ṭhek dih kan rak si. Asinain zeitik ahcun dek hmunkhat ah khuakhannak pakhat chungah Pathian thawng kan um te ko lai tiah ka zumh, Lai Atanmas District Council Chief Executive Member nih cun a ti. Cun Pu Cung nih cun usa Laimi hna hi thathlah lo tein rian a ṭuanmi an si, an ṭuanning ka hmuh tikah anmah bantukin kan miphun fa dang nih hin ṭuan cio hna usilaw kan miphun le kan ram cu a dir chuak ko lai tiah ka zumh bak a ti fawn. USA le Laifa hna nih an kan conglawmh ning le an kan zohkhenh ning ah kan i lawm taktak ti a si em nih cun a lawmhnak bia a chim. Rak phuan cang bantuk khan CM hi Chin Youth Organization Conference Indianapolis, USA ah sawm a si bantukin Chief Guest in a kal i July ni kul le ni sarih zarhte ni zanlei ah khan Lawngtlai rak tlung, Lunglei District he kan i ri ka ah a bialchung khuatlang hruaitu hna nih an rak don hna. Cun Lawngtlai Bazaar anmah inn ah an inn khat te i a ummi hmai ah report chimnak hi a ngei. Cun zanriah rawl kho an rak tuahmi cu a kal khawmmi vialte he an dumṭi hna. Pu Samuel Calmawi Cinzah, XMDC tlaih khawh loin a liam ruangmang. Samuel calmawi cinzah kum sawmnga le pakhat Lai Autonomous District Council ah member le executive member a rak si cangmi cu July ni kul in ni riat zarh pinizan suimilam pakua khan Christian Hospital Lawngtlai ah malaria le typhoid zawtnak in a nunnak tlaih khawh loin a liam i a thaizing nikhat ni ah Lawngtlai Chanmari thlanmual ah phum a si. Pu Samuel hi Pu Siti Luai le Pi Tin Men fa pahra lakin paruknak a si. Amah hi kum thongkhat zakua sawmruk le pahnih ah New Saiha ah a chuak i milungthin ṭha, sifak hna dawtnak a ngeimi a si. Ram rian a ṭuan ding i cozah rian in a ban lai zongah kei cu misifak le rethei hna caah politics ah ka lut ko lai, rethei zong kaa huam ko tiah politics i a luh kong a rak chimmi a si. Amah hi cawnnak lei ah graduate a si hnuah cozah high school ah cawnpiaktu rian a rak tlai. Cu rian cu bantak in politics ah a lut i Indian National Congress party ah a min aa ṭial. Kum thonghnih le panga ah Lawngtlai for MDC constituency in LADC member si dingin thim a si. Kum thonghnih pakua ah executive member LADC cozah ah a si. EM a si chungah hin local administrative department le Agriculture Department a zohkhenh. Hi rian a tlaih chung ahhin cauk pakhat a ṭial fawn. Amah belte kum thonghnih le pahra MDC thim piah khan a van a chia i thim tlin a si ti lo. A ruakhumnak ah LADC hruaitu le Khrihfabu lei hruaitu hna nih an ui tuk bia an chim hna. Pu Samuel nih hin a nupi Biak Thang Lian le a fapa pahnih le fanu pahnih a rohtak hna i Lairam Media Group nih cun Pu Samuel chungkhar le vialte hi lungthin tak tein a turpi pinah Pathian nih hnangam nakin umpi ko seh tiah duhsaknak a pek chan. Lai Autonomous District Council or staff meeting ngei a si. Lai Autonomous District Council zungpi chungṭuan vialte hna cu Aten Culture Building piah July ni sawmthum ah khan an ṭhuṭi. Hi ṭhutpumhnak hi LADC Executive Secretary Pu Si Zoram Thang nih a hruai i Pu Vizir Sang Executive member LADC nih thlacamnak a ngei. Hi ṭhutpumnak ah hin LADC CEM Pu Singun Lian Cung nih usa i a tlawn kong report chimnak caan a hmang. A chimnak ah upatmi Pu Ngun Cung nih cun Pathian nih Lai miphun ah a ka ser ruangah vawlei cung ram sang bik usa ah kan upi le Pu Lawm Sang Zual cu kan kal kho. Pathian le mipi cungah kan i lawm tuk tiah a lawmh bia a chim hmasa. Cu hnu i bia a chimnak ah CM nih cun usa ah hin kan miphunpi tam ngaite an um i cu hna nih cun lai, lai hritlai bantuk in an kan dawt. An lungthin put a ṭha tuk. Zohchunh awk tampi kan ngei hna. Chinmi, Laimi si hna hi zahpi hlah usih. Usa ah kan Lai hawile nih zeihmanh miphun sinak an zahpi lo. tiah a ti. USA kan miphunpi le zohchun duh ngaimi cu an thianhlimnak le an teimaknak cu a si. Cun Chin State in a rami kan unau le hi Lairam ah hin zalong tein um ve hna seh, Burmami ti hna hlah usih a ti i nikhatkhat cu vawleicung Chinmi, Laimi mino hna Lai khuapi lawngtlai ah lentecelhnak ngeihṭi khawhnak lamdamh ka duh tiah CM nih cun a chim fawn. Hi ton pumhnak ah hin Pu Til Biakmuan Executive Member zong nih biachimnak a ngeihnak ah Lawngtlai hi kan LADC headquarter le Administrative District khualipi a si fawn. Cucaah cun thianhlimnak lei ah i ṭhang hna usih tiah a ti. Zanlei suimilam pali ah tonpumhnak hi ṭian a si. Pu Si Ngun Lian Cung i LADC CM khualtlawn report ngeih ah LDC Seasonal Headquarters Lawngtlai mipi hmuhtonnak tuah a si. July ni sawmthum cawn nihnih ni ah khan an party zungpi Lawngtlai Bazaar ah Lai District Congress Committee Regional Headquarter mipi hna cu Lai Tumnak District Council Chief Executive member Pu Si Ngun Lian Cung USA i a tlawn kong a ngai dingin an i hmuh tong. Hi caan hi LDCC General Headquarter President Pu Vi Lung Muan nih a hruai i Pu Samuel Calmawi Cinzah suunnak hman a si hnu ah Pu Kap Zau nih thlacamnak a ngei. Cu hnu ah Pu Si Ngun Lian Cung CM nih report chimnak a ngei colh. Pu Ngun Cung nih cun kan nih ko thlak hnai usa Chin mipi nih an kan lawmh tuk i Chin Youth Organization lei lawng si loin an Khrihfabu lei tiang in upatnak a kan pek i cu pin ah usa Laifa hna hi an lungthin a ṭha tuk hringhran. An ning a siang fawn. Pathian le an cung ah lawmhnak tampi kan ngei. kan zohchunh hrimhrim hna usih tiah ka duhmi cu an rianṭuan teimanthluknak, an zumhumnak le an dinnak hi a si tiah a ti. A chim thluahmahnak ah CM nih cun LADC hi Lai miphun kan si ruangah Pathian nih an kan pek. Lawngtlai khualipi hi Laimi khuapi, nan khuapi a si tiah biachimnak caan ka ngeih lioah kan council kong ka chim tiah a ti. Cun a ngaingai tiah cun Laimi hi international boundary India, Burma le Bangladesh ah ṭhencheu kan si. Sihmanhsehlaw Pathian thawngin ni nikhat cu pakhat in Lairam cozah tiah kan um te lai tiah ka ruah. Cucaah cun kan miphun pi porhlaw pi loin ṭan usih tiah party mipi hna forhfial fawn. Cun USA an um chungah World Bank nawlngeitu ka chawnhbiak i kan council cozah caah rianṭuan khawhnak an ngeih bia le Delhi ah an branch a chawn dingin a ka ruah tiah report a chim chih. Thingpi dinṭinak ngeih si hnuah meeting cu donghter a si. LADC staff hna lai thili thuam kongah circular ca cung kan i chim nolh ti lai lo tiah Pu Si Zoram Thang Executive Secretary nih a ti. Hi bia hi July ni sawmthum zan le i LADC staff meeting Aten Culture Hall i ngeihnak ah a chim i Pu Zo nih cun zarkhat chung ah nikhat ni te lawnglawng kan Lai miphun langhternak miphun thil thuam thuam ding tiah nawl kan chuah nain kan zul ṭha tawn lo ngai le cucaah cun circular zong a chuak tam ko cang. Atu ah cun circular zong in kan theihter nolh ti lai lo, a herh bantuk in kan check ko lai tiah a chim. Lai a tonnak District Council zungpi ah hin zarhkhat chungah Lai miphun thilthuam in cawnmi khatni pohpoh ahcun i thuam hrimhrim ding tiah Council nawl rak chuah a si cang. Asinain zulh a si huaha lo a si huaha loin hi ni zongah hin chim a si. Hi ni i chim lang a sinak ah tu zarh cawn nikhatni ah khan officer kul le nga lakin mi pahra le a pumpi staff hnih sawm nga a kalmi lakin sawm sarih pasarih lawng nih hi nawlbia zulhin-lai thilthuam in an i thuam ti a si. Fur caan sison ngeih a si. Lai Atanna Zuzik Council fur caan ṭhutṭinak cu July ni sawmthum pakhat le August ni khat khan ngeih a si. Hi caan ah hin Pu Samuel Calmawi Cinzah surnak caan hman a si. Cu hnu ah cun biahalnak le bialehnak caan ngeih si fawn. Hi ṭhutṭinak nih hin official bill pahnih The Lai Autonomous-District Council Secretariat Recruitment and Conditions of Service Rules 2013 le The Lai Autonomous-District Council Motor Vehicle Taxation Regulation 2013 hna cu session ah hin khumh le tar a si. Hi bill pahnih hna hi member pawl nih an ceihṭi hnu ah an hna a tla. Cun mi pumpak member Pu Vial Domtarhmi Mizoram Public Service Commission ah Laifa an um khawhnak lai LADC nih hin hma la ve seh timi le mipumpak member a simi Pu Bill Duh Saktarhmi LADC chung ṭuantu hna nih State Bank of India le Mizoram Cooperative Apex Bank in loan a cawitu hna leiba cham ning cu mithiam ruai usilaw cu nih cun zohfiang seh timi hna cu reiate ceih ṭi a si hnuah hlawt an si. Cun hi hrisuan ṭhiamṭhiam i Pu VL Dom Veng pibiltu LADC member bia halnak, Loan halnak ca innhmun pass pek khawhnak phunglam kan ngei maw timi a lehnak ah Pu H. Van Lal Ṭha Lian Revenue Department nawl a tlaitu nih phunglam satsai kan ngei lo tiah a chim. Hi LADC furcaan thonghnih le hleithum session hi Pu F. Ro Hnun LADC chairman hruainak in kalpi a si i tluang tein liim a si. Electoral roll tuah kongkau meeting thut a si. August ni khat ah khan Lawngtlai Deputy Commissioner Conference Hall ah DC Pu Ze Hming Than Mawi nih hram a thawk i cu hnu ah cun Pu Akaz Mohappatra IAS Electoral Roll Observer 2013 hruainak in meeting kalpi a si. Hi caan ah hin electoral roll tuah kong i harnak phunphun a ummi hna chim a si. Myanmar le phailei in a rak pemi hna paohpaoh cu electoral roll in hlonh awk a si ti bia hna ceih a si fawn. Electoral roll final publication cu Form A le Form 8A te hna fiang tein zoh a si hnu ah tar awk a si ti bia zong chimchih a si. Hi caan ah hin Lawngtai Superintendent of Police party phunphun hruaitu Central Eanglai Association, Lai Women Association, Mizo hmeichia insuihkhawm pawl le editor pawl nih an telpi hna. MAD sisson ah Mara holh thengtheng siseh an ti. Mara Atana District Council monsoon season ni hnih awh cu July ni sawmthum pakhat ah khan thawk a si i August ni khat ah khan liim colh a si. Hi ṭhutṭinak nih hin official bill pakhat Pu RT Zacono Chief Executive Member Mara Atana District Council tarhmi Mara ram i khua, sang, tlang le tiva min hna Mara holh a pu lomi hna cu Mara holh thengtheng in thlen siseh timi cu an ceih i a harmi tete hna tuahṭhat siseh law thlen si ko seh tiah bia an thluk. Electronic voting machine zohṭhatnak an ngei. Election Commission of India nawl bantukin electronic voting machine zohfiannak BNRGSK building Longtlai ah July ni sawmthum in August ni khat tiang an ngei. Hi thil hi State Action Commission in Observer Pu Bill Ngaihsak Joint Secretary Planning Program and Implementation Government of Mizoram le EVM engineer pahnih Kolkata in a rami nih an zohkhenh pi hna. Tukum kumdongh lei State Assembly thim pi um ding ah EVM rawkmi zeimawzat tuah a herh ruangah zohfian a sinak cu a si. Chanmari VC nih ke kalnak lam an tuah. Lawngtlai Chanmari khuatlang hruaitu hna nih an sang le bazar sang karlak motor lam zalampi kam ah kekalnak lam an rak tuah cangmi an peh ṭhan. Hi kong hi Lemzi lamkal nih an khuatlang hruaitu pakhat sinin a theih ning ah NREG in mipi hlawh chiami tangka in pe zakhat hrawng tuah ṭhat a si lai i tangka Singkhat, sangkua le zariat mipi in an khawmhmi hman a si lai ti a si. Thawngthar timhtuah lio zongah hin an ṭuan cuahmah lio a si. Chanmari Village Council nih hin a hlan deuh ah khan page thum hrawng kau a rak tuah cang. Cun nikum lei ah khan Lower Chanmari zalampi meter zaruk renglo cu Akkodra an rak khuh fawn cang i sang dangdang zong nih zohchunh awk tlak taktak an si ti bia an chim. Hihi mipi caah a herh taktakmi a si ti zong LMZ lamkal nih a theih. Central Ianglai Association nih doctor kong ah hma lak an timh. District Hospital Lawngtlai doctor a ṭuanmi Doctor Lalrinfel cu hmundang i ṭhial a si ruangah le hi sizung hi District Hospital a si bantukin zohkhenh a si lo tuk ruangah CUALA nih cun fak ngaiin hma lak a timh. Kan hnulei caan liamciami ah khan nawlngeitu cozah sinah harnak kan tonnak kong ah hin nawlnak ca zong an rak kuat cang hna. Asinain hi nih hin hmual a ngei hlei lo i nihin ni tiang in a theipar hmu a si rih lo. Atu ah Dr. Rinfel cu Lunglei Civil Hospital ah ṭhial a hung si i aiawhtu ding ah Doctor Lal Duhsak chiah an timh ṭhan. Asinain Doctor Lal Rinfel hi a um lo ahcun District Hospital Lawngtlai ah hin anesthetic lei tawngtu ding ahohmanh an um lai lo i mizaw zohkhenh le hlai an herh tikah harnak tampi a um ding a si. Hi a si ruangah hin le hi sizung hrimhrim nih harnak tampi a ton ruangah COA hruaitu pawl cu August ni hnih ni ah khan CMO zung ah an leng hna. COA le hruaitu le nih cun harnak district hospital nih a tonmi le Lawngtlai District nih a tonmi kong an chim pi i a herh ahcun cozah hi fak piin kan nawr lai tiah an chim. Hi hnu ah hin zanlei pathum ah khan COA office ah NGO dangdang hna he emergency joint meeting an tuah i hi meeting ah hin LSA, LWA, MHEP le MZA pawl hna an i tel. Lungrual tein cozah sinah kan herhmi doctor kan ngeih khawh nakhnga le thil dang caah joint memorandum tuah siseh tiah biakhiahnak an tuah fawn. Cu hnu i hmual a ngeih lo ahcun fak ngaiin cozah kan nawl lai tiah bia an khiah. Thawngpang thar donghternak lai a tuah thawngpang thar tlangpi. Kan unau le an za a lawng awk a si, Pu Si Ngun Lian Cung CM nih a ti. Pu Samuel Calmawi Cinzah XMDC tlaih khawh loin a liam ruangmang. LADC staff hna Lai thili thuam kongah Sarkular ca cun kan i chim nolh ti lai lo tiah Pu Si Zoramthang Executive Secretary nih a ti. Central Ianglai Association nih doctor kong ah hma lak an timh. Electoral roll tuah kongkau meeting thut a si. Khavial kha tu zarh chung thawngpang thar kan van phuan khawhmi cu a si. Zarh nawl kan i hmu ṭhan te hna lai.